Dem baş hevalên hêja guhdarên delal. Berî demekê me ji hemû hevalan ragihand ku projeyek li pêşiya me heye. Di vê projeyê de çîrok wê werin xwendin. Di van naveroka van çîrokan de tê de xuyakirin êşa miletê Kurd, Êşa Rojavayê Kurdistanê her wiha jî naskirina kesayetên rewşenbîr, siyasetmedar, welatparêz hemû wê bi rengê çîrokî werin xwendin. Her karî mirov dike armanceke xwe jî heye û yê me jî armanca me ji vê projeyê ku kesê nizanibin bi zimanê kurdî bixwînin em hewl didin bi hemû rêbazan ku were fêmkirin. Heger kesê ku nizanibe bi zimanê xwe bixwîne, em ê alîkar bin bi wan re em bixwînin hûn guhdar bikin. Îro çîroka me yekemîn em dest pê dikin di bin navê Xewna Meha Dehan. Xewna Meha Dehan Gotivîna vî bixwîne, du pirs bala me rew dikişîne, Ev çi xewn e û çima taybet meha dihan? Ka em vê çîrokê bi hev re parve kin? Xewna meha dehan. Rojekê keçek her roj li çolekê bi tena xwe dimeşiya. Serê heyvekê min ji dûr lê meyze dikir ka çi dike û çi daxwaza wê ji vê çolê heye. Rojekê min dixwest ez herim û li bawê rûnê Pê re biaxivin ka çi pê re çêbûye, belkî alîkarî belkî alîkariya wê bikin. Ta ku havaltiyê em bi hev re deynin. Gava ez çûm, min silav lê kir û min got, Dem baş, ez dikarim bi te re rûnim. Bi xemgînî serê xwe rakir û got, Erê. Ez rûniştim û min gotê. Delalî ka em hev nas bikin. Bi çavekî melûl û dilekî şikestî got, Belê. Min gotê, Navê min Efrîn e, navê te çi ye? Got min, Ez im navê Giran. Nayê gotin li ser her ziman. Ez im dilişkestî xwedî yê mafê wenda. Min tiştek jê fêm nedikir û min got, Delalê, navê te çi ye? Got min, Ez im a ku hate tunekirin, hate mafxwarin. Hate bajar stendin. Ezim a ku xwişk, bira, bav û dê hatin kuştin. Min dirêj lê meyze kir û min gotê, Delala min, xuya dike ku te êşeke pir dijwar kişandiye. Ta ku ev havok bi êş û li hevhatî tu dibêjî, Delala min. Bi awirên çavên xwe yê tu li min nêrî û bi dengekî bilind wiha got, Ez evîndara welat im. Ez im a ku bi qelenekî buha berxwedanî kir. Ezim Ago di bin xaniyan de hate xwar. Ezim Ago bedena wê li kolanan de hate hevdan. Ezim Ago li bedena wê kirasê sor lê kirin û li ser dengê top û balafiran serê xwe li ser balgiyê datîne û rojên xwe dijmêre. Ax! Wey wax! Wey wax li min dinyayê! Vî serî û van çavan çi dît û çi nedît. Di temenekî de ku her kes li ser lîstokan digiriyan lê mixabin. Ez li ser bedena ku li ser erdê rêzkirî û windabûna bav û birayê xwe digiriyam. Min malbata xwe li dû xwe hişt. Û bi tena serê xwe man. Û bi tena serê xwe man. Min gotê, Qeykanî malbata te delala min. Bi keser û nalîn serê xwe du cara hejand û wiha got, Hevalê, sê birayê min hebûn. dagirkeran ew tune nekirin. Bav û dayikê min jî xanî bi erdhejeke xurt bi ser wan de hate xwar û ez jî ji kul û derdan re mam hevala min. Hîn jî tu dibêjî çima tu xemgîn î? Jiyana min jiyaneke bêwate ma. Ez pir westiyam. Ez pir neçar bûm. Ez bi zehmetî min ji xwe re riyek dît ku her roj ez ê werim li vî cihî rûnên di bin vê darê de Jê re behsa xewna xwe bikin. Bi saetan li ser bextê xwe digirîm. Got ev barê giran ket li ser milê min û kul û erd, kul û derdên xwe ji çola ker û lar le par vekim. ta ku ez hinekî barê xwe sivik bikim û biçim ser karê xwe. Min gotê tu çi karî dikî? Gote min ez nuha li malekê rûniştîme pîr û kaleke karê wan dikim û roj bi roj Xwarina zikê xwe peyda dikim. Ta ku karibim li ser lingê xwe bisekinim. Min got, Ha! Bi rastî ez pir xemgîn bûm û hesteke hate min û dest û lingê min her du hatene girêdan. Pir min dixwest ez hevala xwe ji vê rewşê derxim. Lê mixabin. Tu çare nîne. Ji ber ku rewşa min ne kêmî rewşa hevala min e û ez jî roj bi roj li ber deriyekî yan jî li bin darekê radizên. Ez per û melûl bûm û demeke dirêj bêdeng mam. Dilê min bi kesî weke halê min dişewite. Got ev çi hal e? Em ketênê. Derd û kulên dinyayê hemû bi me re bûn heval. Lê hevalî. Te di axaftinê xwe de pir behsa xewna xwe dikir. Gelo ev çi xewn e? Got te dîtiye ta ku heya vê astê pêve mijûl bûye. Lê nizanim çima gava min behsa xewna wê dikir hesteke dihatê min qet di wê demê di wê nas nedikir û ji nişka ve got, Divê ez biçim malê a pîrê. Nedixwest bi min re êşa xewna xwe par veke, lê min pir hewl dida ku ez jê dûr nekevim. Ta ku ez karibim jê re bibim, tiştek ku her biweste pala xwe bidê û bihna xwe fire bike. Di wê dema ku min dixwest pê re alîkar bim, rewşeke bi serê min jî hatibû. Roj bi roj ez dihatim kişaftin, tinnekirin, cih û warê min bêxwedî diman. Lê min qet xwe nedida paş û her dem min hewl dida ku ez pê re bimînim. Piştî heyvekê du heyvan derbas bûn, rojane me hevdu li biniya wê darê didît. Ta rojekê bi çavên xwe yên xemgîn û neçarbûna wê ya golber çavan zelal kirî. Ji min re digot. Rojekê ez di xewneke pir xweş de bûm. Di kolaneke berfireh de dimeşiyam. Di wê kolanê de zaroknî biçûk amûrên dibistanê li sermilê wan Behsa zanist û lîstokê xwe dikirin. Zilam jî xwe amade dikirin ku biçin ser karê xwe û dikanê xwe veke. Li hin cihên din jî kombûna zilaman çêbûbû û behsa çîrokê xwe kevnar dikirin. Çandeke me heye. Jinê me serê xwe di pencera re derdixin û ji cîranê xwe pirs dikirin. Ka ew îro navriyê çi çêbike, berî ku zilamê me ser karê xwe vegere. Min pir dixwest tiriya min dirêjtir bibe, ta ku bihtir guhdar û meyze bikim li vê civakbûyina xweş. Lê ji nişka ve bêdengiyek çêbû û dengekî xurt hat. Ji tirsa nava xwe min çavê xwe girt û min destê xwe danî ser guhê xwe. Lê gava min çavê xwe vekir, Ez li çi biner û li çi niner im? Bedena zarokan qetoqeto li erdê, dîwar û banî bi ser serê xwedî ya dihatibû xwar. Dayikên gogoserê xwe di pencara re derxistibûn, tenê beden û daliqandî. Kolana ku bi rengê reş dihat naskirin sor bûbû. Lê dengê artêşekê ji dûr ve dihat bang dikir. Ka em bedena zarokê xwe ji erdê rakin, ka em xwedî bin li xwîna xwe, ka em bajarê xwe vegerînin. Her ev deng dihat dûbarekirin. Ez di vê xewna xwe de pir westiya bûm. Min pir hewl da ku ez ji vê xewnê hişyar bibim. Lê min nekarî. Û ji nişka ve hevalekî min dihat. Destê xwe li ser milê min danî û ji min re got, Hevala min. Ev dem ne dema bêdengiyê ye. Min got, Hevalê min, ez pir westiyeme. Ez ê ji vê xewnê hişyar bibim. Hevalê min bi çavekî melûl û tije hêstir. ji min re dibêjin hevala min ev e nexewne. Ev e rastiya bajarê min. Ev e êşa serê kaniyê. Ev e xewna meha dihana. Ev e xewna meha dihana. Spas ji we re. Hevalên hêja, guhdarên delal, çîroka me yekemîn li ser bajarê me yê, bajarê Serê Keniyê. Gomeha dehan dagerkir. hatin û êrîşî miletê me tê de kirin, tê de xwîn rijandin. Bedena zarokê me li erdê bû. Çîroka me bi vî rengî hatiye, bi rengê xewnekê. Me pir dixwest ku em ji vê xewnê hişyar bibin. Lê mixabin. Ev e rastiya bajarê me. Li hêviya di hindirê me de ti carî ew hêvî namir û naşikê û li bajarê serê kaniyê vegere û em ê yê bistînin. Hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.